Dumelang bagwera ba puku. Thuto ya rena lehono e lebelela sereto sa rena sa go bitšwa thwagadima sa go ngwala ke Masenya LI. Re ile go lebelela mothalothetho ka mothalothetho. Methalothetho yeo e balega ka tsela ye, E nkamogile mphufutšo wa theka la ka. Mothalothetong wa mathomo re bona e nkamogile eng? Go ya ka mokgwa o ba hlalosang ka gona, e nkamogile mphufutšo wa theka la ka. Gona fa re bona go amoga, lentšwešo le lona go amoga. Ge ba re go amoga, ba ra gore go tšeela motho selo seo a se ratago a be a sa nyake. O tšeela motho, o amoga motho. Motho o be a sa ipshina ka selo, wena wa mo tšeela sona. Fa ba re e nkamogile mphufutšo wa theka la ka, re bona mothofatšo, re bona pebofatšo. mphufutšo wa theka laka. Fa go ra gore ngwana, ba šupa ngwana. A ke nyake go bolela tše dintši, ba re o nkamogile mphufutšo wa theka laka. O ra re e nkamogile ngwana wa ka. E ye ke re tla bona gore na ke eng, re ya ko pele. E ile e nkamoga gwa tlhoka mokgoši, gwa tamiša seetša. Ee, e go šupiwa kgabo ya mollo. A ke re la kwa ba re wa tamiša seetša. Ge kgabo e tuka, re bona ka seetša. A ke re jwale ba re e yekhi ke kgabo ya mollo. Kgabo ya mollo e ile ya nkamoga gwa tlhokega mokgoši. Go ra gore gwa se be le motho yo e leng gore o kwa selo, gwa dio bonagala fela seetša. Gwa tlhoka mokgoši, gwa se kwagale selo nakong ya ge go e swa. Ya o latswa khulong e roroma e rarela le ngwako, go ra gore ngwako wo o ile wa swa ka mokana ga ona. Kgabo e rile ge e ba gona e bile gona e dikologa ntlo ka mokana ga yona, kgabo ya mollo ya fiša ngwako ka moka. Ya phetha ka go o kgaola molala. Go kgaola molala fa, lentšu le ra gore go bolaya, go ra gore ge ba re go kgaola molala fa Lentšu le le ra gore go bolaya, eupša mo le ka no ba e le gore le šupa gore ntlo ya swa llorellor goba gwa šala go se ne selo. E dutše e latswa magalagapa a Ngwako a se na taba. Ngwako o be o tuka, ee, kgabo e be e o latswa. Go latswa fa go no ra gore go tšhuma magala, e be e le go tšhuma ntlo. Magalagapa fa go ra gore tlhaka ya Ngwako, go ra gore mollo wo o ile wa tšhuma ntlo ka mokana ga yona, wa e fetša. Go latswa fao no ra gore mollo o ile wa fetša ngwako, goba o ile wa tshuma ngwako ka moka, go fihla magalagapeng. Magalagapa fa ge ba bolela ka magalapa ba bolela ka tlhaka ya ntlo goba yona ngwako. E eja bogale e ganetša bahlakodiši go tsena. Ka mokgwa o bego o e swa ka gona, batho ba go tima mello, borasetima mollo, ba paletšwe ke go tsena gore ba hlakodiše batho le ka mokana ga tšona tše e lego gore be di e swa ka nako yeo ntlo e bego e swa. La gagwe la nkgaola pelo, la ntšhupetša phafola e sa le ke betlwa. Go ra re Mothoki, lehu la ngwana wa gagwe le mo kwešitše bohloko, a bona go le bohlokwa go ya kgaphola. Ba re la ntšhupetša kgaphola, go ra gore a bona go le bohlokwa goba a bona bokaone e le go leba gona keo phafola. Phafola ke poleke nngwe ka thoko tša Mokopane. ba re go tletše dingaka strata eh, mmila o mongwe mo go tsena mo ona o di o hwetša e le dingaka fela go tsebega ka dingaka tša go tseba go loya e sale ke betla gore re e sale a belegwa gape gape ka phaphaila le bo re a tseba badimo ba ntlhapa diatla gore re go phaphaila fa gore a eta a phopholetša sepela a nyaka dingaka tše e leng gore di ka mo thuša gomme bona ba mo tlhapa diatla o tlhapa motho diatla Ba dio ra gore ga go ne thušo yeo e leng gore ba ba ile ba e bona gore ba ka mo fa yona. O ra gore ba mmoditše ba ra go monna gešo nna a re bone selo. Ka pitšeng e tee ka šupša ge go hlabana tša šaka le le tee. Bo ra eh bo re a tseba bao ba mmotša gore wa tseba re ke motho wa Modimo. Wena bothata ba gago gore ngwako wa gago o swa. O dirilwe ke batho ba e leng gore o dula le bona, batho ba geno. Kgomo tše, a ke re ka se, ka se, ka Sepedi ba re kgomo o hlabana tša šaka le le tee, bana ba motho. O mongwe mohlomongwe o mo hwela mona, o bona gore wo o itee o mokaone ka ntlonyane ya gagwe e khe, e re ke e romele ka tladi, e thube e, e swe. Ka e thwala megono, ka bea khuru fase, ka solla kgadimatata. go ra re Mothoki o ile a makala go e, go e thwala megono. O ile a makatšwa ke seo a se kwelego. A se tsebe gore na banna ke nnete gore tše ka mokana tšona di a tlhaga, bana bešo ke bona ba ka dirago gore ntlo ya ka e swe. Go a, go amogela seo a se kwelego. Gomme o ile a feletša a amogela seo a se kwelego. Um. Ka sola Kgadi Matata. O ra re aphara Kgadi ka molato. Ka molaetša o šele e o fihlišitšeng go Mmopi. O ra gore Mmopi fa go o šupiwa Modimo. O ra re ka melaetša e šele e o fihlišetšego go Modimo, ba mpea fase gobane ntwa ga e na bothakga. Batho ba ile go ile ko bona ba mmodiša gore motho wa gešo o senyeditše ke batho ba geno mara se ka e le ka go e tefeletša gobaneng ntwa ga e na bothakga o ka rolwa le motho motho o a tla boya gape gape a go dira bošula go feta ka mokgwa oo e rathile tladi ya lesetlha ke se ya mošate go ra re ge ba re selo ke se ya mošate go ra gore Ga se sa kgonagala gore motho a ka se dirulla. Go tshwana le meetse a tšhologile, a tšhologile, o ka se a kgone go a dira. E ba re selo se ile mošate, o ka se se late. Bjokong bja phukubje ya ka gwa selaganya ya polao megopolo. O ra re gona fao, Ge a seno bona dilo tša gagwe, a tlela ke megopolo ye mentši le ya go nyaka go go bolaya batho, goba go dira batho bošula goba gona go itefeletša. Eupša Puku ya Nketapele ya swara thipa ka bogaleng. Ge ba bolela ka Puku fa, ba bolela ka Beibele goba Lentšu la Modimo. Akere la kwa ba re ba nyaka go go itefeletša, eupša Puku goba Lentšu la Modimo le dirile gore a se dire boširwa bošula bjoo ba mo dirilego bjona. Fokothero le re, O se ke wa bolaya, go ra gore o ile a theletša mantšu a ka Baebeleng ao a rego, Motho ga o a tshwanela go itira go ipheteletša. Ge ba o betha ka mo lerameng le, ba fe lerama le lengwe. Gomme fokothero leo le ile la mo fokotša maatla. Fokothero tšohle di na le nako ya tšona. Lefokothero le ile la mmotša gore selo se sengwe le se sengwe se hlaga ka baka la lebaka le le itšego. Tša nthipa ditho ka robega mogopolo. Go ra gore molawana wa ga o go ra gore ge ba re tša nthipa ditho ka robega megopolo o no ra gore megopolo yela ka moka ye ba e naganne e mebe O ile a feletša a se sa e latela. Le a e bona? E, mogopolo wa ikgata mehlala ka gadima morago. E, go ra gore o ile a naganiša ditaba go tloga kua morago, a ipona molahlegi ke hloka marobalo, a ipona e le motho yo e leng gore jwale o, Ke kore ke sešuana sa mafelelo, o hloka le mo a ka robalang. Ngana ke tlile go lahla fase molepo. O ile go robala boroko. Go ra gore ba re go robala moroko, bo, bo, go lahla, go, go lahla fase molepo, ba ra gore go robala boroko. Eupša yena a nna ga a, a, ba re, ka ipona molahlegi ke hloka marobalo. Ngana ke tlile go lahla fase molepo. Ka etša noga ka sekama ka go Gwetagana. Ke sepela bjalo ka segwagwa se se ponokago, nna le molekane tsela re tla dikišana. Go fa go no laetša gore morago ga gore ntlo ya gagwe e swe, motho wa Modimo o ile go ba mo tlaišegong, o il'o hloka mo a ka robalago, yena le molekaniši, le molekane wa gagwe. Gomme se se bohlokwa ke taba ya gore bona ba dikišana. Go dikišana ba no raya gore ba swarišane, ba dire dilo tša go loka. Bja pudi bo tšwa tlhakong bo tla ntlhwaila ke hlakile gobane mogopolo ya selaganya sa gona sefahlego e bja re bo nthwaila ya ba kgopolo e lapile wa go ntšha leleme. Megokgo e eletše wa go tlatša dikgamelo le dikgamelwana malaong ke tšhupelela madibeng e sego a bo Kubu. Fa go no laetša gore taba tše tša gore ntlo ya gagwe e sepele e ile tša mo fa menagano ye mentši mo e leng gore o ile a ba a feletša a lla le yena ka boyena. Go a bo Kubu Bokwena Mmamorato o boile, mosadi ya gagwe go ra gore o boile Madibeng ge ba re go a bo Bokobu le Bokwena. Mmamoratwa o buile, o no ra re mosadi wa gagwe o ile a ya sesading a belega a boya le ngwana yo e leng gore be e le lesogana, lesogana la go tiya, gomme sereti se ipona e le gore jwatše le ge e le gore se senyegaletše eupša o ikhomotša ka ngwana yo a nago le yena. Dinotsi tše ke tla di bea mohlomongwe le kgone go di bona.